Кайнатма. Димәк, син э, Низамов белән курадың кайнатманы һәм Әйе. Э, Оскар белән карадым. Беләсең, ул ничек килеп чыкты? Э, башында башланды бит инде шушы подкаст һәм минем өчен бу шундый Ул бит бөтен җирдә яңалык булып чыкты Әйе, башта. яңалык. Әйе, әйе. Ул шундый кызык, татар телендә подкаст, кызык. Һәм ә, мин аның беренчесен карадым, әлбәттә. Гомумән, миңа Оскар белән кызык иде, чыннан да, мин аны карадым. Ә син бит Оскарның фанаткасы әле. Гауга. Мин аның фанаткасының фанаткасы. Мин аны беләсем кеше күрдем. Кемдер видео төшергән соңгы концертта гауганың инде име презентациясендә альбомның. Һәм анда Илүсә би басып тора. Каты сикерә, сикерә кычкырып җырла. Әйе. Әйе. Мин аның концертына бардым. Кызганычка каршы ул ничектер тиз булды. Без кердек тә, шул бер-ике тапкыр сикердек тә, ул концерт шундый тиз тәмамланды. Җитмәде инде. Җитмәде, гомумән. Әйе. Аскар белән карадым подкастны. Аннан соң, беләсеңме, ничек килеп чыкты? YouTube әкрен эшли башлады бит. Әйе. Һәм уже ничектер ул төшеп калды дигәндәй инде. Шуңа күрә без аерым бит әле ВКонтактеда да салабыз. Ә шулаймы ни? Анда да бармы? Чөнки мин аны ютубта гына карый дирим. Димәк, ВКонтакте да бар. Аннан соң ничектер мин компьютерны куштым да, мин әйтәм, кой әле ютубка керим әле. Хәм анда Илмир белән эфир гызелен тора дирим. Хәм мин шуңа юлыктым. Шулай ук рәхәтләнеп карадым, шуңа күрә мин яратам сезнең подкастны. Иксен генә карап. Без инде фанатларны чакыра башладык. Чыннан да безне карый торган кешеләрне чакыра башладык. Минемчә, мин аны синең өчен карыйм. Әйе. Ансы өчен рәхмәт. Син шундый рәхәт интервьюер. Шуңа күрә мин шуңа рәхәтләнеп карыйм. Бу чөнки э, интервью да түгел, ә чыннан да шундый ниндидер аралашу, әңгәмә дип әйтәсе килә, әйме? Менә без бит инде э, күп очракта э, Илүсәне сәхнәдән күрәбез, сине дип әйтәсем килә инде. Син шундый дөрес куелган тавыш белән җырлый торган җырчы име һәм шул вакытта эстрада җырларын да җырлый ала торган андый менә ике өлкәдә дә булдыклы булу авырлыкка китерәме сиңа ничек син бер варианттан икенче вариантка күчәсең менә андый лайфхагы бармы ул җиңелеш түгел операларында җырлыйсың бит син чыннан да әйе Ул җиңел эш түгел. Мин аны, э, ой, ул шундый рәхәт, ул былай гына иттерәсең дә, былай иттереп җырлыйсың да дип әйтмим. Юк, бу дөрес түгел. Э, мин аны үземнең үз-үзем белән килештем дип әйтсәк була. Мин инде үземчә менә бу әйберне мин былай җырлыйм, ә менә бу әсәрләрне мин менә былай җырлыйм дип үземә шундый установка куям. Э, һәм Әлбәттә, бу инде күнегүләр, репетицияләр ярдәмендә куела. Шуңа күрә монда инде үзеңдә менә шушы бу бит миңа кызык, бу теге шулай кеше куян куа дип түгел. Ә бу миңа кызык чыннан да шулай ук менә Оскар белән безнең чыгышларыбыз ул шулай ук минем ул минем идеям күбрәк. Ул инде Оскар га рәхмәт ул ризалашты диген ризалашты әйе хәтта минемчә безнең аның белән уңышлы җырларыбыз бар ә, менә шушы ә, теләгемне минем тормышка ашырырга ә, юл куйган дип әйтимме соң инде гомумән проектларга кешеләргә мин бик рәхмәтле ә, чөнки ә, күп кенә кеше мине опера башкаручысы гына буларак белә Ә монда инде мин үземне икенче яктан ача алам, күрсәтә алам һәм бу миңа рәхәтлек китерә. Минемчә бу иң мөһиме. Һәм аны тамашачы безнең күрә, сизә. Әйе, әйе. Ә бит опера җырлау авыррак күпкәеме? Күп беренчедән өйрәнү вакытын сорап итә ничаклы. Ничә ел өйрәндең син менә шулай җырларга? Ул туктаусыз процесс дигән. Бу туктаусыз процесс, мин хаман да өйрәнәм. Мин хаман бу хөнәремне чарлыйм дисәң дә була. Менә 2024 елда мин бу юлга профессиональ яктан аяк басуыма 20 ел. ике мең дә дүртенче елда мин музыка көллиятенә укырга кердем һәм менә шушы көннән минем инде бу урысча әйткәндә осознанное аңлап шушы профессиядан баруым әлбәттә аның уңышлы э, еллары булды уңышсыз еллары булды син уңышларга кертәсеңме менә э, э, Ауропада яшәп алганыңны беләм мин име? Шул шул керәме уңышлы э, вариант елларга? Бу бәлки инде нәтиҗәседер аның. Мгм. Ул бит 9 ел буе укыганнан соң э, Ауропага китүем. Ул 4 ел музыка көллияте, аннан соң 5 ел консерватория. Менә сиңа тугыз ел. Һәм тугыз елдан соң мин тагын да шушы профессиямдә үземнең һөнәремне икенче югарылыкка күтәрер өчен Ауропага киттем. Һәм анда бик яхшы кулларга эләгүем шулай ук минем бәхетем. Чөнки бер талант белән генә ерак китеп булмый. Синең юлыңда яхшы остазың булмаса, Шуннан да көлеп яткән бит инде барыбер анда да инде сайлап алалар сәләтле генә балаларны. Син җырлый белмисең икән, сине алмыйлар. Юк, инде тавышсыз кешеләрне кереп булмый анда. Юк, юк, юк. Әле анда акча түләп укучылар да бар, әлбәттә. Ә, юк, минем укыган, ә юк, мин укыган заманда бар иде инде акча түләп укучы э, студентлар. Аңа карамастан, акча түләп укучылар да уңышка ирешәләр. Мин алай димим. Менә күп кенә башкаручылар әйтәләр бит, миңа Вы бездарность дип әйттеләр, дип кире борган укытучылар булды диләр, мәсәлән, интервьюларда аны күбрәк сөйлиләр бит инде. Һәм чыннан да, менә ул кешенең тормышында менә безнең сыман түләү уку мөмкинлеге булса, бәлки ул тизрәк үзенең шушы югарылыгына менеп җитәр иде, бәлки. Ә бәлки менеп тә җитмәс иде. Монда әйтеп булмый аның нәрсә димәк тырышлык та кирәк булып чыга теләт кенә җитми тырышлык кирәк тырышлык кирәк остаз кирәк булып чыга остаз кирәк үҗәтлек үҗәтлек мин иртәнге сигездә э, музыкальный училищега килеп утырадыр идем һәм кичке алтыда мин аны чыгып китәдер идем көнем гомумән тик музыкальный училищеда үткәнен хәтерлим ул менә мин әле йоклыйм үзем үзем фортепианода пьесалар өйрәнәдерим үземнең әсәрләремне өйрәнәдерим чөнки сәгать сигездән тугызга кадәр әле синең шөгыльләнү мөмкинлегең бар чөнки аннан соң класслар барысы да инде дәресләр белән тулган була шөгыльләнергә Класслар юк. Э, безгә бит инде мөһим инструмент булу э, мин фатир э, снимать итә дидем анда әлбәттә юк инде фортепиано рояльләр юк инде анда әйе аннары инде көн дәвамында мин укыйм көн дәвамында булган менә шушы буш вакытларда библиотекада утырасың, тыңлыйсың, чөнки ул вакытта да әле интернетның яңа гына әле менә киң кулланышта булып килүен чоры гына иде әле һәм күп кенә музыка әле анда да юк иде шуңа күрә без библиотекада пластинкалардан угадайкаларга ни шушы музыкаларны тыңлап композиторларның әсәрләре белән танышып утырганым хәтердә әле ул шулай ук параллель рәвештә конспект китап һәм башка һәм башка әсбаплар да инде менә шундый ә инде консерваториядә анда инде икенче тормыш анда гомумән син студент анда проектлар безнең уже барлыкка килде опера студиясендә ул проектлар син ничек сайладың анда булгандыр эстрадный варианты да имя опера варианты или сиңа әйттеләр менә сиңа шул гына консерваториядә бар вокальное искусство деген факультет анда мин укыганда академическое пение факультеты бар һәм халык бүлеге факультеты ул халык бүлегенә бер генә кешене алалар фольклор вот шундый җырларын җырларга име? Әйе. Ә нигә шул бер кеше? Шундый бүтән бер кеше бармаганга күрәме или нәрсәгә? Юк, э, шулай урыннар. Академический вокалга да син безне 40 кеше алалар дип уйлыйсыңмы? Юк. Ә калганнар нишли? 10 кеше алалар. 10-12 кеше. Әле бу башында. Әле бу түләүле укучылар белән 10-12 кеше. Ансы төшеп кала әле диң. Әйе, төшеп калучылары да бар. Шуңа күрә без гомумән штучный товар штучный товар һәм э, ел саен менә бер йолдыз чыкса, йолдыз инде, ну, э, бу инде в кавычках, әйме, э, бу инде бик зур бәхет. Чөнки ел саен йолдызлар тумый. Ел саен йолдызлар чыкмый. Ләкин аңа карамастан, менә мин әйтер идем, безнең э, курсыбыз яхшы курс булды. минем курсташларым синең белән бергә синең белән бергә укыганнар инде әйе бергә эшлисез хәзерге вакытта әйе бергә бер сәхнәдә җырлыйбыз шуңа күрә гомумән безнең курсыбыз э, мин әйтер идем йолдызлы курс булды елы шундый булган бәлкиме син шундый әйедер шулайдыр шулайдыр әллә бер бер беребезне шулай э, ә ул беләсеңме ничек нәрсә шундый чоры булырга мөмкин аның менә мин дә гимназиядә укыганда безнең гимназиядә Бөтен балалар да кемдер билгеле шәхесләрен балалар, алар бер юлы тапканнар, име балаларны. Алар Алар бергә шул бер- үстеләр. бер үскәннәр. Ә хәзер Айсылу име балалар үсә бит Айсуның. Һәм Айсылу әйтә, менә безнең белән укыган б- б- кешеләр, алар бала табып, безнең балалар бер юлы бер, бер үк классларда йөри, бер үк... Бер Ял- тирәдә инде. Әйе. Һәм чыннан да Айсылу аңлый инде хәзер, алар үсеп чыккачтын, д- ул мәктәпләрдән име, Мгм. алар барысы да ниндидер билгеле шәхес булачаклар. Һәм бу, менә Айсуның да балалары, менә без менә мондый мондый кешеләр белән укыдык дип исти ала. Менә ул нидер шундый моментта бушлык була була була да иман ул резко тула. Әйе, шулайдыр, шулайдыр. Чөнки мин аны үземнең өлкәдә генә түгел, а калган өлкәләрдә дә аны күзәтәм. Бу инде, мәсәлән, биючеләр арасында да, музыкантлар циклның бушлыгы васка төшүе була да, аннан соң яңадан күтәрелеп башлана. Әйе, әйе, бу инде шушы цикличность. Кайнатма. Дуслар, барызга сәлем. Бу Кайнатма подкасты сез аны я карыйсыз, я тыңлыйсыз. Тыңлыйсыз аны Болгар радиосында, ә карыйсыз я Ми Music лейблы площадкаларында. Безгә килә кунаклар сәләтле һәм билгеле шәхесләр. Кунакта бүген Илүсә Хуҗина. Әйе. Дөресме? Әйе. Ул да булса җырчы. Әйе. Берсе дә. Әйе. Мин җырлыйм. Әйе. Мин синең белән беләсеңме? Ә, Ленария Муслимованың киңәше буенча синең белән шәхси тормыш турында сөйләшәсем килгән. Ышанасыңмы? Кызык икән. Ул менә мин аны соттым инде, мин аны соттым, мин Ленарин. Әйтә, аның белән шуның турында зоклап сөйләшеп була, ничек ул үскән үзенең профессиясендә, ничек ул Европада яшәп алганын да сорарга онытма. Ничек аның менә остазлар белән эшләве турында, аннан соң бәлки үз тормышында ничек бәхетле яшәвен дә сөйләп китер дип әйтте. Менә ачылып китер бәлки. Шуңа күрә без синең белән бит инде Ауропада яшәп алганын сөйләдек. Ул булда булса, нинди Германиянең Алман э, иленең шәһәрендә яшәдең син? Кёльн. Кёльн шәһәрендә яшәдең. Ничә ел? Ничә ел? Әйе. Ике ел. Ике ел магистратурада укыдым мин анда. Ә калып шунда каласым килә дигән э, фикер тумадымы? Гомумән, минем анда китүемнең максаты ул уку иде. Мин андый максатлар куймадым. Менә китәм, менә калам, анда иҗат итәм. Минем төп төп сәбәбе ул уку иде. Һәм инде укыган шушы чорда, әлбәттә, э, аралашу, аннан соң проектлар, алар үз-үзенә кертеп җибәрделәр, әлбәттә. Ә егетләр? Егетләр дә бар иде. Үзләренә җәлеп итүче бу. Әйе. Ләкин алар менталитетлары буенча алар миңа якын Булмады түгел. Ә, нәрсәсе белән аерыла менә менталитет дигән бик яхшы әйбер. Әйттең син аерасың менә мин дә күп псих әйткән иткән кеше име һәм кире кайтасың да безнекеләрдән дә адекватрак кеше юк икәнен аңлап кайтасың. Әйе. Нәрсәсе белән сиңа ошамады? Нәрсә туры килмәде? Ошамады да түгел, ул беләсеңме? Бәлки фикер йөртүләре белән. Без барыбер ничектер бердәм яшәргә тырышабыз дим әйтимме соң. Анда бит мәсәлән Бала туа, аңа унсигез тула һәм ул китә. Үз тормышы белән яши башлый. Үз тормышы белән. Анда беләсеңме, анда еллар буе әти-әнисе белән аралашмаучылар бар. Еллар буе. Шалтыратып, хәлен белүче дә юк. Анда менә ничектер Менә ул норма. Бездә Тегеләр дә үпкәләми, болар да үзен кайгы сизми индеме? соң белмим инде бәлки үпкәлидер. Ләкин анда ул э, ике кешенең берсендә менә шундый мөнәсәбәтләр. Ә бездә без ничектер күмәк яшибез. Сизәсеңме аны? Әйе. Мәсәлән, туганнар белән аралашып, ничектер Мин үзем алай булдыра алмыйм, но минем гаилә, алар күбесе менә ай- Әйе. айсылулар, әниләр, алар инде менә бөтен гаилә белән ничә кылда анда двоюродныйлар өчюродныйлар булсын име барысын да белеп яшәп яталар мин берсен дә белмим чын күңелен әйткәндә менә мин мин германиядә яшәргә тиеш Юк, бу минемчә, мин дә әйтә алмыйм, теге көне төне э, мин теге телефоннан яки булмаса күрешеп аралашам дип әйтә алмыйм. Ләкин мин алар белән менә шушы ә, связь элемтә элемтә, элемтәмне тотам мин аны тоям теге көн сайын сөйләшеп тормасам да ә, без кайчакта сеңлем белән ну атнага бер күрешәбез мәсәлән туган сеңлең димме әйе бер туган сеңлем белән Аңа карамастан, без аның белән элемтәне өзмибез. Мин беләм, миңа э, минем нинди генә э, ситуация булмасын, мин аңа шалтыратсам, ул миңа һәрвакыт җавап бирәчәк, ул һәрвакыт килергә әзер. Иң якын дус Әйе. булып чыга инде, димәк. Э, шуңа күрә монда инде менә шундый мөнәсәбәтләр. Аннан соң дуслык та шулайрак кебек. Әллә ул миңа шулай тоелды гынамы? Бәлки чыннан да мин анда үземнең дусларымны бәлки тапмаганмындыр. Мин э, әйтә алмыйм. Бу аңа карамастан, мәсәлән, менә премьера алдыннан анда бар шундый аларның той той той. Ул э, инде уңышлар, уңышлар, уңышлар дип атала торган менә шундый ниндидер фразалары. Һәм алар бер-берсенә ниндидер бүләкләр бүләк итешәләр. Менә ниндидер шундый менә няшный әйберләре бар аларның аңа карамастан. Шундый йоласы бар инде, ме? Әйе. Премьер алдыннан ниндидер бүләк ясап Әйе, ә бездә андый әйбер юк. Мәсәлән, премьера вакытында менә мин өйгә кайтканда минем кулыма ул букетлар сыймый. Ә анда миңа, мәсәлән, менә мин премьер җырладым, миңа көчкә менә бер менә мондый үлгән беткән роза бүләк иттеләр. Мин аны миңа чәчкә бүләк итсеннәр дип әйтүемнән түгел, ә менә безнең менә шундый Белмим инде, якын итү үзебезчә шулай бит инде. Менә чәчкә бүләк итү. Менә үзеңә ничек э, мөнәсәбәтне телисең, нинди мөнәсәбәтне телисең? Шундый мөнәсәбәт белән кешегә бару дигән әйбер бар бездә, әйме? Белмим инде, миңа менә шулай тоелды. Һәм анда ничектер белмим. Әллә мин генә шулай сиздем аны. Шундый ниндидер холодок, суык, суыклык мөнәсәбәтләрдә. Шунсы белән генә минемчә аерыла. Ә болай бик ягымлы, ярдәм итергә тырышалар. Менә мин э, килдем бит, мин анда гомумән мин телне дә җүнләп белмим. Э, Ә син мәктәптә өйрәнгәнеңме? э, Син ни беләсеңме, телне? ничек килеп чыкты ул? Шундый кызыклы факт. Мин мәктәптә алман телен өйрәндем, чыннан да. Менә бит. Һәм мин ул телне шундый сөймәдем. Мин әле шулай килеп чыкты, ул укытучыбызның исем фамиль, исем отчествосы урыс, мин аны алкрешин булган икән. Мин татарча мин бу телдә бер кайчан да сөйләшмәячәкмен дип берсендә әйткәнем хәтеремдә. Һәм ул шуны ишетеп, Илүсә, алай димә, диде бу миңа. Беләсеңме? Кирәге чыгыр әле ди. Ышанасыңмы? Һәм каргаган. ничә елдан соң инде тугыз елдан соң мәктәпне тәмамлаганнан соң мин бу алман теленә кире әйләнеп кайттым бу алман теленнән соң инде минем ә, мәктәпне тәмамлагач бит инде музыкаль ә, училищега укырга кердем анда без итальян теле иде итальян теленнән соң мин инде инглиз теленә параллель рәвештә йөрдем минем инде ә, кесәмдә итальян теле белән инглиз теле иде һәм менә Менә бу язмыш, аңлыйсыңмы? Алманиягә килеп ләгеп, алманча миңа сөйләргә, сөйләшергә туры килде. Хәм беләсеңме, мин бу инде икенче тапкыр бу елгага кергәндә дип әйтик инде. Шундый теләп кердем. Менә бусы инде минем осознанный выбор иде. Үзем рәхәтләнеп Мин шундый рәхәтләнеп һәм теләп алман телендә җырладым һәм җырлыйм. Мин шундый сагынам, мин шундый сөйләшәсем килә ул телдә. Кызганычка каршы, инде хәзер сөйләшер сәбәпләр юк. Әйе. Тәҗрибәсез югалып бара. Тәҗрибәсез кызганычка каршы ул менә комсыман кулдан Кими дә кими, әйе. Әйе. Кызганычка каршы, мин инде һич югы берәр шулай ук подкастлар кайчакта тыңлап алам. Җырлар тыңлаган булам. Иш теге колагын колагымда эленеп калган сүзләрне э, Аллага шөкер онтылмаган әле дип сөенәм шуңа. Ул түгел туган телебез онтыла, Ләйлә. Кулланмагач, сөйләшмәгәч, онытыла. Ә ничеп син менә син бит Казанда яшисең, юкмыни монда синең мөхит, татар мөхите, алар белән аралашырга? Ярамыни мин яшим, Казанда яшәмим. Мин 99 процент вакытында урыс телендә сөйләшәм. Бик авыр. Кире кайтып монда татар теленә кайтырга. Беренчедән, без күп кенә информацияне урыс телендә кабул итәбез. Бу иң мөхиме, минемчә. Икенчедән, менә шушы кабул иткән Мәгълүматны без шулай ук фикерлибез инде рефлексия ясыйбыз урыс телендә урыс телендә кызганычка каршы ул ничектер безнең кереп кала баш миенә урыс телендә һәм беләсеңме кайчакта шулай килеп чыга менә мин исемә төшә инглизчә төшә алманча төшә кайчакта итальянча төшә шул сүз татарчасы искә төшми менә бу нәрсә белән бәйле белмим Ну, э, чыннан да тәҗрибә җитмәгәнгә. Тәҗрибә. Ә, Аннары укымыйбыз, бу инде караул. Ә, мин бит инде бу лайфхакны бөтен мин караучылар белә инде, мин бит китапларны татарча укыйм. Бөтен таба алганча. Гарри Поттерны тәрҗемә иткәннәр икән, Гарри Поттерны татарча укыйм. Менә хәзерге вакытта Аннары да Бальзакны укыйм. Джек Лондонлар. Менә бөтенесен татарча укыйм. Ә каян табасың син ул китапларны? Бложкага барам. якшәмбе чыга бит ә шунда буламы бар бар алар элеккеге шундый яхшы э, безнең дохи мәшһүр э, язучыларыбыз тәрҗемә иткән аны аңлыйсыңмы шырдый бырдый тәрҗемәче түгел шәп лайфхак мин моны нейтермен әле ул беренчедән литература кызыклы име әйе теге бөтен илдә билгеле булган кеше белән сөйләшә аласың мин аннары да бальзакның мондый мондый әсәрен укыдым дип сөйли аласың име ә, икенчедән син татар телендә дә укыйсың һәм беләсең мин аны укыйм шунысы кызык Мин ул сүзне белмим. Мин аны кулланмыйм, ләкин мин мәгънәсен аңлыйм. Менә шунысы кызык. Менә теге анда менә э, крючок дигән сүзләрне, крючокның сүзен менә хәбин тәрҗемә әйтергә куштылар, мин аны әйтә алмыйм. Ләкин мин хәтерлим, менә ул крючок сүзен, ул үзенең пәлтәсен шунда элеп куйды дигән әйбере, аның сүзе бар. Сүзе бар. Әйе. Ә мин аны хәтерләмим. Ләкин аны укыганда менә ул бер өч дүрт тапкыр ләксә миңа, мин инде истә калдырачакмын. Әйе. Шакыр нәкъ шундый. Әйтәм бит, чөнки мин ерак яшим, татар телендә сөйләшергә минем кешем аз. Мин үземне контрольдә тотам. Мин тотмасам, кем тотсын? Шуңа күрә. Ә беләсеңме, ничек тагын мин шундый кызыклы факт? А, Шулай мин Алманиядә күрештем дә, дусларым, дусларым белән инде урысча сөйләшә торган дусларым белән. Һәм була бит менә һәрбер телдә менә уңайлы сүзләр Тәрҗемә итә алмаслык икенче телгә мәсәлән. Моң сүзе мәсәлән. Моң сүзе. Хәм шулай ук мин менә шул тәрҗемә итмичә генә уңайлы бит инде ул. Ул кеше дә аңлый. Әйе. Син дә беләсең ул сүзне. Мин шулай урысчалы, алманчалы сөйләшәм. Өч телне бергә кушып. Әйе. Ике телне, өч телне бергә кушып. Юк, әйткәндә бит, менә ул алман, итальян, испан, инглиз телләре алар латиннан чыккан бит инде. Әйе. Шуңа күрә син нинди сүзне кушсаң да, ул аңлашылып куерга мөмкин. Әйе. Һәм беләсең менә нәрсә, э, шундый кызык кызык факт инде ул. Ә менә шушы аралаша торган кешем ул лингвист. Миңа әйтә, тукта, син Урысча сөйләшсәң, урысча сөйләш, җөмләңне төзи. Ә инде алманча сөйләшсәң, алманча җөмләңне төзи ди миңа әйтә. Мин чыннан да уйланып куйдым. Ә без бит моны уңайлы булмаганга шулай эшлибез. Башыбызны эшләтергә теләмәүдән. Чөнки безнең сүзе онтылган, мәсәлән, яки без җөмләне киредән төзергә иркәбез. Шуңа күрә бу инде тиз генә теге Шулай да сүзләр онытыла. Менә шулай. Әйе, менә кара, ансы да бар, ләкин без бит үзебезне контрольдә тота алмыйбыз. Бар шундый татарлар арасында э, татар телен саклап калырга кирәк дигән кешеләр. Менә ә бар э, теге яңа сүзләр дә керсә була, яңа сүзләр белән дә куллансак була дигән. Менә теге күптән түгел Телеграмның тәрҗемәсе барлыкка килде ичен татар теленә. Телеграмның менә Алынманың тәрҗемәсе бар. Әйе. Һәм э, күп кеше инде нинди сүз уйлап табабыз сторис сүзенә, ничек нич- ничек Э, итәбез? Яңа сүзләр уйлап Әйе. чыгаралар инде. Чөнки токмаза сүзе дә булды анда, име? Токмаза сүзен ничек аңлыйсың? Менә мин бөтенләй аңламыйм. Ну, алар тәрҗемә итеп куйдылар токмаза сүзен, име? Ну, мин аны менә булган булган яңа сүз ка- кабул ит диелә. Ул аны Әйе. сторис урынына токмаза дип куйдылар. Аннан соң анда киттем. Айсылу апам әйтә, мизгел варианты туры килергә мөмкин. Чөнки бер мизгелдә саласың да 24 Әйе. сәгать яши дә ул бетә. Менә шундый вариант. Әйе. Э, бик озак спорлаштылар да, и барыбер сторис итеп калдырдылар ахырдан. Ә шулаймы ни? Әйе. Шуның белән шул булды бу. күпме талашып сугышып юк анда аны талашы булмады бул бик зур спорлар булды ә мин менә ничек бирелгән икән егетләр тәрҗемә итәләр икән менә бу име алманы телеграмны димәк алар аны эш сарыф итәләр алар ничек телиләр шулай эшләргә тиеш минемчә Мин риза. Мин ашамый икән, мин тотам да үзем тәрҗемә итәм. Аңлыйсыңмы? Әй. Син дөрес. Менә шулай фикерлим, шулай фикерлим. Ә шуңа күрә әйтәм бит, менә хәзерге балалар белән сөйләшкәндә, урлашканда татар телле балалар белән, алар өч телне бутап сөйләшәдер. Әйе. Алар сиңа донат дип тә әйтәләр, име? Хәйрия дип әйтмиләр алар, сәдака дип әйтмиләр. Алар донат диләр дә куялар сиңа. Син аны аңлыйсың. Анасын дир урыс сүзе дә куша анда. Анда һәм тот э, Сүзе татарча инде име, ләкин кушылган сүзләре менә шундый. Бу бу да нормаль, әлбәттә. Ләкин син әйтмешли, иренәбез. Иренәбез. Һәм шулай итеп но тел үзе менә мышца, телнең мышцасы да иренә торган. Шуңа күрә теге дөрес итеп англичаннар бит англичаннар дөрес итеп сөйләшергә тырыша кайберләре ә кемнәрдер бөтенләй мына авызлар авызында кашамыни менә шундыйлар да бар шуңа күрә безнең үзенең телнең мышцасы да иренергә өйрәнгән һәм күп очракта инглиз телендә дә бит because дип сөйләшмиләр алар cause диләр Кыскарталар. Кыскарталар, чөнки шулай җиңелрәк. Бу бу да. Менә әйтәм бит, төрлечә карап була бу ситуациягә. Әлбәттә, күп кенә телләр үзләренең үзгәр үзгәрү чорларын кичерәләр. Ул безнең татар теле генә түгел, урыс теле шулай ук. Мәсәлән, шул ук Алманиядә урысча сөйләшә торган урыс гаиләләре аларның балалары урысча сөйләшер микән дигән бик зур сорау шулай ук туа. Чөнки ул садикта сөйләшә алманча, мәктәптә сөйләшә алманча, бөтен контент алманча. Алманча шулай ук. Америкада яши икән шулай ук. Бу инде һәрбер илнең үзенең шундый проблема кысы әйе проблема деп әйтмәсен бу э, э, шулай ук цикл бу циклдан бөтен телләрдә уза бөтен халыкларда уза э, үзеннән тора инде чыннан да телисең икән үз телеңне туган телеңне белдерергә син үзең әзрәк кенә әзрәк кенә инде өстәмә эш эшләргә тиешсең үзеңә әйе әйе аннан соң беләсеңме ул бит әле татар теле генә түгел татар теленең үзенең Диалектлары, сөйләмнәре бар бит. Э, шуңа күрә теге октанышлар үзләренчә сөйләшәләр бит инде. Әйе. Э, чүпрәлеләр, чүпрәл үзләренчә сөйләшәләр. Һәм менә ул да китеп бара бит инде. Ул барыбер ниндидер изюминкасы бар аның. Һәрбер Регион да дип әйтеп булмый инде, безнең Татарстаныбыз андый ук зур да түгел. Юк, менә Әстерханда да, Әстерхан татарлары, аларның да үзләренең ниндидер сөйләшүләре бар. Сөйләмнәре бар, диалектлары. Себерләрнеке дә. Әйе, син авыл калуын телисеңме яки әдәби телдә сөйләшүе дөресрәк дип уйларыңмы? Мин калуларын телим. Әйе. аерылып торсыннар аерылып торсыннар өчен ул э, әлбәттә мәсәлән телевизорда кыттык кыттык кыттык кытта дип сөйләшүчеләр бик үк э, матур күрендеш түгел э, телевидениедән гомумән әдәби телдә чиста соф татарча сөйләшә торган диалектсыз алып баручылар булырга тиеш ә инде регионнарда минемчә Ул бик матур, шундый Аерылып тора торган бер өлеш инде. Төсмер бирә торган, ниндидер шарм бирә торган элемент. Акцент сыман, шулай ук. Мәсәлән, мин Алманиядә, менә сүз уңаеннан, миңа әйтәләр, син бит Рәсәйдән, синең синдә урыс акценты юк диләр. Мин әйтәм, ничек инде, мин бит Рәсәйдән. Юк, синдә дә урыс акценты юк диләр. Мин әйтәм, бәлки татар акцент. Юк, синдә бар акцент, но ул урыс акценты түгел. Мин әйтәм, димәк, татар акценты. Ә алар сине таныйлар име? Менә син йөргәндә урамда, менә син урыс икән, или Рәшидән икән таныйлар име? Күреп алга- күреп алгачтын сине беренче тапкыр. Аны с- алар түгел, аны мин дә күрәм. О, СНГдан килгән а, м, яшәүчеләрне кү- күреп була. Ә ничек аерыла, ничек аерыла ул? Менә әйт әле үзең, хәзер. Менә мин күз карашыннан айырам. Mm. Күз карашыннан, аннан соң киемнән. А, аннан соң гомумән үз тотышын үз тотышыннан менә образдан, кыяфәттән. Чөнки беренчедән э, сыңгыдан килгән хатын-кызлар турында сөйлик инде. Алар күбесе чибәрләр. Бездә гомумән менә Казанга чык, ике хатын кызның ике хатын кызның да түгел бөтенесе чибәр менә кайсын менә барысы да матурлар әле алар барысы да шундый купшы киенгәннәр минималь булса да прическа бар аннан соң макияж әйе мин аны беләсең менә шул алманиядә генә сиздем чөнки менә мин анда утырдым менә ничектер шул җәмәгать транспортына анда наколкалар монда монда монда монда монда монда ниндидер ә бу ничәнче еллар он үшенче елдан он бишенче елга кадәр Монда ниндидер алкалар э, теге туннель инде әйе әйе әйе бездә андый гомумән юк ул хәзер безгә килеп кенә җитте әле әйе аннан соң юылмаган чәчләр ул э, тырнаклар мин инде мин гомумән шок каттым һәм бездәге шундый үз үзләрен караган чибәр Тырыш кызлар. Он, юк, мин аны әйтмим, анда теге тырышлар түгел, анда да тырышлар бар, чибәрләре дә бар. Ләкин менә без... Сирәк булып чыга инде. Әйе, ул ниндидер Ә андагы иратларга кирәкме соң чибәр булу хатын-кызның? Күп очракта карыйм мин, ә, теге егете, теге әзәк кенә үзен караган кебек тоела. Ну, егетләр белән карарга. Башын чуды да чыкты да, чиста кием киеп, уже караган булып чыга инде. Ә янында ниндидер әзәк кенә шыксызрак кыз бара инде. Ауропаны да, Американы да карасаң инде, һәм ирод сизми кебек. Шулай булырга э, бу норма алар өчен э, матурлыкны эзләми кебек тоела андагы егетләр. Э, минемчә дә шулай. Анда ничектер бәлки кешенең күңел сыйфатларына күбрәк игътибар итәләрме соң? Алар бит ябык дисең, күңел сыйфатларын ничек күреп алып буласың? Менә ничек сизелә микән? Менә иченә да мин анда карыйм, нидер кызлар, бразилиан кызлар анда, испан кызлар кыска тобик кияләр дә мондагы эчләреннән чык Кан нә мондый берничә теге. Әйе. Мой диләрме шуны. Име? Һәм э, бернинди комплексның к хәрфесе дә юк. Юк. Алар юк. сизмидер дә андый проблема бар икән. Э, Минемчә, менә бу менә шушы комплекслар белән бәйле. Безнең кызлар күбрәк күпкә комплекслырактыр. Шуңа күрә алар үз-үзләре артыннан һәрвакыт карап йөрергә мәҗбүр. Ә аннан соң бәлки конкуренция дә бардыр. Әйе, атыйны конкуренция булмагач, әйтәм бит, нигә анда Европада э, хатын-кызлар матур түгел дип әйткәндә, кемдер әйткән яны, инквизициядән соң бөтен булган геннарын, матур хатын-кызларның геннарын Шулайдыр. бетергәннәр дә куйганнар. Ансы да бик мөмкин. Ансы да бик мөмкин. Аңа карамастан, анда ничектер әби-бабайлар яхшырак э, хорошо выглядит. Мгм. Ә, аларны үз теге өлкән яшьтәге апалар, алар үз вакыты җиткәчтен үзләрен карый башлыйлар булып чыга име? Саклый Минемчә бу, беләсеңме, вакыт белән дә килә. Менә зумер диләр бит инде. Менә бу зумерлар чоры, бәлки менә э, теге үз-үзеңнең тәнеңне кабул итү, үз-үзеңне ничек бар шулай кабул итү. Әзрәк кенә исле булып йөрисең, мөгаен шулай. Менә менә бу шушының белән дә бәйледер. Менә бу әле без синең белән э, сөйләшүдән менә мин рассуждение гомумән. Белмим, бәлки шулайдыр. Аңа карамастан, менә безнең э, СНГдан килгән э, җырчыларыбыз, мин алар белән күбрәк аралаштым бит инде. Алар күпкә чибәррәк, алар аерылып торалар сәхнәдә. Һәм аларга карау да рәхәтрәк. Миндән тамашачы буларак та әйтәм. Менә ничектер алар үз-үзләренә игътибарлырак, үзләренең эшләренә игътибарлырак. Ну, күп очракта психологлар әйтә бит, кыяфәтең матур булса, син эшеңдә уңышларны тизрәк аласың дигән. әйбер бар чөнки безгә үзгә чыннан да матур кешеләр белән аралашырга аларны якын итәргә үзең янында тотырга рәхәтрәк әйе шуңа күрә матур булып туыгыз миннән бер генә киңәш юк гомумән менә безнең казан шундый матур кешеләргә бай Шакыр сине күңел э, кайтарды инде име? Җан тартты, кан тартты, яңадан Алманиядән монда кайтырга. Син беләсеңме ничек килеп чыкты? Мине бит инде анда проектлар үзенә җәлеп итте ул вакытка. Һәм мин күп тә уйлап тормый, яшә урынымны Казан дип сайладым. Һәм мин Казанда яшәргә теләдем. Чөнки бездә бөтен уңайлыклар тудырылган. Тарихы бар, заманча. Монда гөрләтеп метро салып яталар, казып яталар. Шуңа күрә, минемчә, Казан бик уңайлы, рәхәт шәһәр. Һәм ул минем мөхитем. Ә инде анда барып килергә көненә ничә самолет очып тора Мәскәүдән? Шалт-шолт. Ул бик уңайлы хәзер. Менә мин үзем сәяхәт иткән кеше буларак име, икенче илләрдә яшәп алганнан соң, мин бар ничек тә Казанда яши алмыйм. Шулаймы? Әйе. Мин гел әйтәм аны име, э, Казанда э, Казан иң яхшы шәһәр, иң яшәр өчен име, ләкин мин инде менә бүтән все. Минем белән мин бәйли алмыйм Фазан белән үземнең тормышымны. Ничектер теге тагын да яхшырак урыннар бар. Аны да күрмәгәнмен икән әле. Анда да булып карарга кирәк дип мин гел теге эзләнәм дә эзләнәм. Бәлки сиңа күбрәк сәяхәт итәргә генә кирәк. Менә м- ну әй инде чыннан да. Чөнки минем тормышымда шундый күп булды сәяхәтләр, Йөздән чыгышлар. артык ил. Ой, белмим, мин шутлаганым юк. Ничек йөрелде ул шул шул- шин җырчы булганга күрә, име шулай? Әйе, бу минем профессияма рәхмәт чөнки мин шушы профессиям аркасында бик күп илләр җирләр шәһәрләр ул э, рәсәй буенча да шулай ук күп кенә регионнарны күрү бәхетенә ирештем ә күреп буламыз менә күп э, кешеләр әйтә киләм дә отельне күрәм дә моны күрәм дә очып китәм дә әйе аңа карамастан син барыбер кайчакта була син аның бит кешеләре белән дә шулай аралашасың кайбер чакта шундый чак Лар кайбер чакта шундый чаклар бу. Ярабыз тел байлыгы. Әй, моны моны кисеп атырсыз. Кай вакыт вакыт килеп чыга? Яки син инде йокламыйча шәһәр карарга китәсең. Бу инде күбесенчә шулай күрелгән шәһәрләр, йокламыйча. Син вакытта ял итергә бирелгән вакытыңны Ә ресурслар җитәргә тиеш бит. Ресурс бит булырга Әйе, тиеш әле. син Сәхнәгә дә чыгарга. яшь чакта ресурсны үзең хәтерлисеңме? Әйе. Без бит э, таңга кадәр э, э, сикереп, биеп, җырлап, икенче көнне э, э, беренче парга килеп утырырга бер дигән Ә менә хәзер Свежий. ничисең? Ә менә хәзер хәзер уже юк. йокыны сайлыйсың. Йокыны кызым. сайлыйсың, әйе. Шуңа күрә менә үзе һәрбер әйбернең үз вакыты бар. Әйе, менә 150 яшьне син әзәккәнә күзеңне дә йомдың, теге ой дип бетге. Бәлки ул яхшы хатирәдер, ләкин ниндидер авырлыклар булганы сизелгән кебек булды. Ул кайчакта шундый уңайсыз билетлар алынган, ул төне буе аэропортта утырып чыккан чаклар, син син йоклыйсың килә, син уже мин мин утырып та йокларга әзер, но мин йоклый алмыйм. миңа ятырга кирәк, миңа башымны салырга кирәк. Әле ул ниндидер уңайсыз теге э, тимер утыргычлар, э, анда туңасың да син, анда төрле, төрле ситуациялар булганы булды. Ул чакта бит әле мин музыка училище студенты, акчада юганда гостиницада йокларга утырасың инде менә шулай. Аннан соң э, самолетка утыру белән баш тию белән Шул 2 сәгатьтә, 3 сәгатьтә йоклап аласың да алга шәһәр карарга. Бу менә шулай гына була ала. Э, сиңа да берәү дә э, биш көн алдан э, җибәреп, шәһәрне күрсәтеп. Ә сиңа китә, ял итеп алгыз, спага барып кайтыгыз. Ә син андый булуын телисеңме? Менә син йолдыз, шундый хәтлек көтелгән йолдызга әйләнеп, шулай итеп син чакырсыннар өчен. Андый бармы синең башыңда ниндидер э, максат? Мин андый илләргә барып, гомумән, э, турист буларак барырга телим. Эш белән түгел инде. Эш белән түгел, әйе. Эш белән баргач, син барыбер э, эшкә настроен. Мгм. Синең барыбер э, ике көннәнме, биш көннәнме ул концертың булачак. Һәм син Шул син анда, әзрәк кенә ашап тора инде башыңны әзрәк кенә. әлбәттә, Мгм. әлбәттә, мин гомумән супер ответственный кеше, мин былай гына э, шәһәр карап йөри алмыйм, ул минем барыбер башымда утыра, әйе, мин күрәм, аха, теге ни, фик, фиксация бара, ләкин ул барыбер и- хәтердә. Ә әйе. нәрсәсе авыр соң ул сәхнәгә чыгып җырлау менә? Действительно. Әйе, Чыгасың да һәм авызыңны ачасың да, әйе. җырлыйсың да. Әйе. Бетте китте Нәсел вәссәләм. савыры. Нәсел сорына уйлап бирәсең. Син йотлыгам дип куркасыңмы, тавышың бетер дип куркасыңмы? Нинди куркулар синең башыңда? Бу бөтен комплекс инде, әлбәттә. Бу гомумән программадан тора. Авыр программа була. Ул ул Гафу итегез, зинһар. Ул гомумән авыр программадан тора минем бөтен программаларым. Минем миңа җиңел әсәрләр кызык түгел. такмаклар җырламыйм бит инде мин. Әйе. Ул һәрвакыт ниндидер югары ноталар белән әсәр булачак. Җыр булса инде бу, әле бу үзебез иҗат иткән, студиядә яздырылган җырлар әле бит. Аннан башка ул, мәсәлән, развернутые ариялар, трехчастные, анда бар речитативы, анда бар медленная часть, салмак, салмак э, чоры өлеше, салмак өлеше. Аннан соң тиз өлеше бар. Ул ариялар 8 минутлык, 12 минутлык булырга мөмкин. Хәм анда син техник яктан, вокаль техника ягыннан синең организмың җырлый. Син генә түгел. Монда чтобы не было сбоев. Үпкәләр дә керә монда, диафрагма да керә, имә монда связка. Монда тавыш ярылар, монда дыхательная система, монда гомумән рефлекторный менә бу мышцалар инде, әйме. Аннан соң ул шулай ук йокыдан тора. Мәсәлән, син начар йокладың, йокламадың, шәһәр карап йөрдең. Син инде мондый арияне скандачка җырлап булмый. Әйе. Аңа әзерлек кирәк. Ул теге әле бу сәхнәгә чыгыр алдыннан, ә бит сәхнәгә чыгыр алдыннан син аны бер ел дәвамында бу минимум син аны әзерлисең, син аны өйрәнәсең, аннан соң бара впивание чоры периоды, син аны впивать итәсең, син аны үзеңнеке ясыйсың. Ул менә сиңа башта күлмәк теккәндә башта выкройкаларын алалар, аннары утырта башлыйлар. Менә шушы утырту чоры, мәсәлән. Аннан соң гына әле гына бит әле ул барып җитә тамашачыга. Ә син бит җырчы гына түгел, мә, аңладым мин әле генә, җырчы гына түгел, син бит әле артист. Әйе, син бит әле аны ноталарны гына, әйе, ноталарны гына җырламыйсың, син үзеңнең образыңны тамашачыңа җиткерергә тиеш. Мәсәлән, син, ну, менә күп күбесе беләдер инде, образ Кармен, мәсәлән. Әйе. Таныш булган инде. Таныш булган э, образ инде, әйе. Э, мин бит инде беркайчан да Кармен булганым юк. Ләкин менә монда импативный хисләр булырга тиеш. Импатия. Менә мин Кармен булсам, Менә шушы арияны, менә шушы фразаны мин былай итеп җырлармын микән? Яки былай итеп җырлармын микән, мәсәлән? Ничек, нинди күз карашы таләп итә менә бу фраза? Аны бит һәрберсен уйлыйсың. Ә Карменны бит син барыбер итальянча җырлыйсыңдыр, урысча түгел. Беренчедән, Кармен минем образым түгел. Ну, аны мисс сопранолар җырлый, минем тавыш түгел. Ә, ул шулай да бүленә әле ул име? Әйе. Икенче тавышлы кеше җырлый алмый. Кыяфәт кенә түгел монда, тавыш монда иң беренче урында. Монда иң беренче тавыш. Синең тавышың туры килми икән, син аны җырларга теләсәң дә, сине җырлатмаячаклар. Мин Карменны җырларга теләсәм дә, миңа Карменны бирмәячәкләр. Чөнки ул минем тавышыма туры килми. Анда чөнки шундый астагы ноталар симез диләрме соң инде, мясистые, мясистые низа булырга тиеш. Ә, Мин белмәгән бу мин яңалык булды минем бу өчен. тембр. Ага. Тембр ә, ул инде тәрҗемә ителә төс дип. Мгм. Тавыш төсе дип атала инде ул менә. Әйе. Тәрҗемә итсәк. Мгм. Менә шушы тавыш төсеннән тора. Ә менә хәзерге язылган ә, опералар, либре- либреттолар име, чыга бит син Кара Пулат, ул опера булып саналамы? Әйе. Спектакль. Анда инде синең тембрыңа туры китерерлек итеп эшләнелгән булып чыга ул э,

ә, драм, драма театрында ике состав әйегел опера театрында да шулай ук ике состав булырга тиеш ә, безнең штат булмау сәбәпле менә бу проект ул проект буларак кына булуын булганга күрә безнең икенче состав юк кызганычка каршы Һәм мин инде хәр аны менә Линарияләр белә инде, минем иптәш кызларым белә. Бер айга кадәр минем башлана инде режим оперы. Всё. Мин теләсә кая йөрмим. Теләсә кая түгел инде ул, мәсәлән, чакырган җирләргә мин инде уйлап кына, ага, мин монда барсам, ничәдә кайтам? Мин моннан кайтканнан соң, икенче көнгә ресурста буламмы? Э, бу э, репетициядән соң тагын ниди дә чара булса мин әле уйлыйм бу чара була бит әле шуңа күрә мин монда бармыйм чөнки мин э, чарага минем ресурсым калмый ул һәрвакыт шундый экономный режим ниндидер токсичный кешеләр белән гомумән аралашу туктала теге әле кайчакта Теге... Без күрмәгән чаклы эш эшләнә име әле? Әйе, бу әле тамашачы күрмәгән. Бу помимо репетиции дип әйтик инде, бу репетициядән кала. Э, көнбагыш кимерергә ярамый. Юк инде алар. Э, теге туңдырма ашамыйсың, шарф киеп йөрергә. Юк инде алай юк түгел. Аңа карамастан, мораль яктан мин инде, аха, минем опера. Угу. Мин шушы операга әзерләнергә тиеш. Чөнки мин авырсам, минем урынга җырларлык кеше, беренчедән, юк. Икенчедән, чирле киләү җырлау ул нык авыр һәм энергоемки эш. Тагын да начарак, тагын, тагын да начарак, чөнки син аннан соң тагын бер ай түгел, бәлки бер ел терелергә тиеш. шундый моментлар да булды чирле көйләй җырлаган моментлар да булды анысын да әйтмим температура көйләй җырлаганнар да булды аны берәү дә белми сизми һәм ул ул шулай булырга тиеш тамашачы белергә тиеш түгел синең эчеңдә нәрсә кайнаганын син ничек дулкынлануың сәхнәдә образ торырга тиеш һәм тамашачы менә шушы образны гына тоярга ишетергә, күрергә килгән. Һәм ул синең проблемаларыңны белергә тиеш түгел. Ә тамашачы менә сине таныймы? Ул нинди ул синең тамашачы? Ул ничек сине яратканын сизәсеңме? Сәхнәгә чыкканда. Әйе, сизәм. Менә Ул бер генә спектакль куйганда ул бик үк сизелеп бетми. Ә мәсәлән, Тинчурин театрында 2022 елда без бит 5 көн рәттән шушы Кара Пулат операсын бирдек. Менә анда сизелә, менә бүген безнең тамашачыбыз шундый булды. Кичәнге белән чагыштырганда, бүген менә мондый, иртәгә, икенче көнгә менә мондый. Ул һәрбер көннең үзенең энергиясе була. Шул ук без, шул ук музыка, шул ук декорацияләр, шул ук театр. Ә ничек, ә анда бит тамашачылар, а бит берсен таныш түгел. Нигә синхронлашалар микән шулай? Әйе. Синхронно утырып карыйлар име? Әйе. Менә мин аны э, шундый э, көн саен нинди дә булса спектакльләр перформанслар булган көннәрне мин аларны тоям ә бер генә көнне юк ул бер көнне дә сизәсең сүздә юк аермасын гына аермасын гына күрмисең әйе әйе моны зөлфәт э, закиров килеп әйткән тинчуринда эшләүче артист ул да әйткән бер көнне чыгасың сәхнәгә бер төрле кабул итә. Икенче көн чыгасың, шул ук бер әсәр. Шул ук бер әсәр. Ә тамашачы менә 2 3 4 тамашачы үзгәрә дә. Әйме? Ничек аерыла? Әйе. Карале кызык шундый менә бу. Шуңа күрә без генә аларга ничек әйтергә, урысча не только мы воздействуем на них. Угу. Также они на нас. Яктан торган эш инде, алар да. Әйе. Бер-беребез аша без энергияне Алабыз, алмашабыз энергияләр белән. Ә менә синең ирең, ул ничек карыйсың менә шундый син шундый бирелеп эшкә? Ул икенче урында булып чыгамы синең ирең синең башыңда? Ничек ул синең барлыкка килә? Менә бу синең икенче бер айдан соң опера. Син иреңә әйтәсең, все, минем оперный режим дисең син анча анча анча ул кабул итә аны беренчедән мин бәхетле кеше минем хәләл җефетем мине аңлый Һәм ул мине, миңа теләктәшлек күрсәтә. Бу минем өчен бик зур бәхет. Һәм бәлки безнең менә шушы союзыбызда шушы музыка берләштергәндер. Ул аңлый. Һәм инде мин теләмәгән эшләрне гомумән ул миннән таләп итми. Менә и җыештырылмаган, җыештырылмаган. Менә миңа ял итергә кирәк. Кайвакыт, мәсәлән, минем шундый була, нон-стоп көннәр, көн саен чара, көн саен чара. Бик онык. Икедә булырга мөмкин син чара. Икедә чара, өчтә булырга мөмкин. Мәсәлән, менә мин хәзер сездән китәм чарага шулай ук. Шуңа күрә бер көн кайвакыт була ара, Шушы бер көндә мин өй җыештыра башлыйм. Ул әйтә, ник, ни эшләп ятмыйсың? Ял ит, йокла туйганчы. Китап укы, телевизор кара, гомумән, наполняйся, ди инде ул миңа әйтә. Ә менә шушы көндә миңа өй җыештырып, мин энергия алдым, мәсәлән. Шундый көннәр дә була. Аны менә көнгә көн туры килми. Ул кайчакта менә бик каты бирелеп, эшләнгән моментларда идән юрлык ресурсы әлбәттә калмый. Ә кайчакта менә шушы идән юып мин ял итәм. Юк бар шундый мәзәк. Э, Арган сындыр, жума жума, иртәгә җуырсың ди. Әйтә торган ират. Ә нигә үзе жумый алайса? Андый сезнең бармы момент ират? Кирәк булса ул юа. Әйе, әлбәттә. Ул бу синең эшең, бу минем эшем дип э, безнең гаиләдә тору юк. Ул да юарга мөмкин. Машалла. Ә, син әйтәдерең, менә бер сөйләшкәндә ә, концерт булдырасым килә, үземнең концертымны эшлисем килә, ләкин мин уйлап тапкан концертның дәрәҗәсенә китерә алмаганга күрә, әлегә эшләнелми дип. Әйе. Менә нәрсә шунда сөйләп китә әле, менә кызык шун шуны тагын бер тапкыр әйтсәк кенә сөйләшеп алырга. Ул чыгымнар, әлбәттә. Акчалата. Әйе, акчалата, финанслардан тора, әлбәттә. Чөнки мин күз аллаган концерт, ул сыйфатлы концерт, ул оркестр белән концерт. Ә сәхнәсен күз алдына китерәсеңме? Казанда буладыр бит инде ул, Казанда. Кайсы сәхнәсендә синең күз алдына китерәсең? Менә сиңа дөресен генә әйтим, безнең Казаныбызда бик матур заллар бар. Ләкин Бәлки Камал театрының яңа зданиесендә, бинасындадыр синең сәхнәң. Белмим. Әле бит без аны күрмәгән. Әй, ә мин аны күрдем. Ә син күргән инде. Әй, мин аны Шуңа күрә син әйтә. Ну, Әйе. димәк, син э, әйтә алмыйсың менә сиңа туры килерлек э, сәхнә бар дип әлеге вакытта. Мәсәлән, а, Уникслар концерт залы ул арыган зал, минемчә. Э, Менә шуны әйтәсе килә, яни, Ул шундый арыган, ул әйтә, о, Калдырыгыз мине. Мин ял итәсем килә. Ярыймы мин үләм ди. Җибәрегез мине. Ну, әйе, аңа реконструкция кирәк, әлбәттә. Ул бик арган. Аха, ярар. Аннан соң БКЗ сәхнәсе ул классикның классигы име ул анда органнарны туры килми ул туры килми аның аннан соң сәхнәсе дә зур түгел кечкенә тирән түгел аның сәхнәсе Аннан соң бар безнең э, Тирәннәре бит инде ул театр театрларның сәхнәсе генә тирән була ала Әйе. минем кебекчә. Ул Тинчурин, э, Качаловның тирән икәнен хәтерлим, Камалныкы. Әйе. Аларныкы тирән Менә шул шундый драма театрлары да гына. булып чыга сиңа кирәк булган име теге оркестрда сыйсын өчен. Әйе. Аннан соң э, пирамида бар инде. Пирамида Аның ул- флёры туры килми кебек тоела име? Әйе. Менә Вайп, вайп не ничектер. тот. Әйе. Һәм Беренчедән, сәхнәсе юк сыман. Менә ничектер площадкасы юк сыман. Аннан соң ярар инде площадкасын гына инде ярар инде дисең, аннан соң Ә перфекционист кешегә уже башында булган әйбер булса, э, э, менә авыррак. Әйе. Димәк, сәхнә юк безнең беренче беренче проблема. Менә шунда туктала. Ярар. Күз алдына китерик, менә ул сәхнә бар димме? Һәм э, Акча да бар. Менә нәрсә итеп, ничек итеп күз алдымызга китерәбез без концертны? Нәрсәдән башлана? Минем иҗатым бит гомумән татар халык җырларыннан башланды. Угу. Мин музыка көллиятендә укыдым татар халык бүлегендә. Ой, җаны, бой җаныны җырлап. Әйе, примерно так, әйе. Шуңа күрә, ул минем часть меня ул минем бер өлешем моны да кушасың килә инде күрсәтәсең килә халык җырларын күрсәтәсем килә аннан соң инде мин консерваториядә академик музыка бүлегендә укыдым әлбәттә монда инде серьезная классика диләр инде аны шул музыканы да күрсәтәсе килә аннан соң минем тормышымда бар классик кроссовер стиле Ул инде эстрада белән классиканың киселеше. Аннан соң бар ниндидер минем эстрада ягым. Һәм менә шушы минем барлык урысча әйткәндә грани. Бөтен якларымны күрсәтәсем килгән концерт. Бу катлаулы. Монда режиссура да кирәк, әйме, ничек бер-берсе белән кушырырга бу әйберләрне, әйме. Ну, кайсы концертларны син бит карыйсыңдыр концертларны, әйме. Теге Адельның, бәлки, бәлки, теге Backstreet Boys-ларның концертларын. Аннан соң, кем әле анда тагын? Ну, бусын Егор Кридның концерты бик мактадылар. Менә син карамаган иман? Юк, карамаган. аны менә аннан соң бер концертка да бара алмыйм инде дип язган әллә ничә кешене күрдем коточкыч акчалар бетереп име аны конечно же тамашачысы да йөзләгән меңләгән име шуңа күрә анда шундый бәя кертә ала алтмыш миллион шунда сәхнәгә генә керткән ул Менә 60 миллион әле бу. И ул эшләгән шундый менә чын менә бәйрәм эшләгән үзенең фанатларына. Нәрсәдер оча, нәрсәдер керә. Монда икенче э, килгән билгеле тамаш э, йолдызлар да кушылганнар аңа, яме? Тик шундый зур яхшы ит концерт. Тамашачыны хәзер э, э, удивить. Э, Теге Айдар Галимов кебек э, сәхнәгә басып әзрәк кенә сикеренеп торсаң, бу инде җитми. Айдар Галимовка җитә. Әйе, гомумән хәзерге тамашачыны ну удивить сложно. Авыр аларны нәрсә беләндер. Шуңа күрә монда чыннан да бик күп чыгымнар сорала торган концерт. Бу минем хыялым. Бәлки берәр кайчан ул тормышка ашар. Әлбәттә, миңа ирем әйтә, әйдә кредит алабыз да сиңа концерт ясыйбыз. Аңа соң 10 ел түлибез ул. Аннары 10 ел түләргәме ул кредитны чынлап да? Юк, мин моңа әзер түгел. Юк, әмле белсен бит, элекке вакытта булганнар меценатлар. Алар күргәннәр нинди булса да билгеле шәхесләрне. Һәм бу билгеле шәхесне мин спонсорлык итәм аны ул барам петр чуковский мәсәлән әйе андый кешеләр хәзерге вакытта юк име андый тренд та юк кебек тоела белмим тагын бәлки тренд башка әйберләргәдер хәзер мәдәнияткә түгел биналарга мәчетләр салалар Әйе. Бу да бит яхшы традиция. Угу. Ул да яхшы салсыннар. Аннан соң хәйрия, э, балаларга ярдәм итү. Мин гомумән концертлар ясыйм һәм алар хәйрия концертлары. Угу. Аннан кергән чыгым, чыгымнар түгел инде акчаларны мин республика клиника хастаханәсенә э, җибәрәм. Шуңа күрә әлегә шулай. Дуслар, безнең бустиебыз бар. Анда без аерым махсус сорауларны бирәбез кунакларга. Ул җавапларны шунда салабыз. Аларны карыйсыгыз килсә, сылтама аша узып, карарга онытмагыз. Кайнатма. Ирүсә, ничек карыйсың син э, юрауларга? Яратасыңмы юрап алырга әзрәк кенә? А, ну, Таро карталары мәсәлән. беләсең, мин аларга ышанып ук бетмим. Ләкин э, ул теге урысча әйткәндә любопытство, Мгм. кызыксыну мизгелләре бар. Ярый, яхшы. Безнең шундый рубрика бар, Юрау рубрикасы. Аны э, Ильяс Гафаров әзрәк кенә яңартты. Һәм хәзерге вакытта э, без сиңа 5 җыр бирәчәкбез, яме Ями Music Label-ннан. Син шуларның 5-сеннән берсен сайлап аласың. Һәм э, шунда без җавап эзлибез сүзләрдән, димме? Ләкин безгә башта сорау кирәк. Нинди сорау бирәсең син менә бу, бу җырларга? Тиздән минем җырым чыга. Менә шул җыр уңышлы булыр микән? Тамашачының күңеленә э, ятыр микән? Хит булыр булыр микән дип әйтмим инде. Гомумән уңышлы җыр булыр микән? Э, Натальный карта дигән шоу бар име э, урыслар контентында. Һәм анда Валерий килде. Име? Хәм Валерия сорау бирде. Моя песня, минем җырым уңышлы булырмы, я коточкыч уңышлы булырмы? Теге вариант та бирми теге. Ә. Менә шундый сорау бирде. Әйдә, шулай эшлибез. Минем яңа җырым уңышлы булырмы, яки коточкыч уңышлы булырмы? Шәп бит, шәп. Галәм теге вселенная, ул барыбер, теге аның уже вариантлары юк. Уңышлы гына әйтә торган варианты бар. Кара, монда име Гауганың боз дигән җыры име? Фида Усал белән Малси Мьюзик. Тәрәздән карап торганда Ания Физрахманова. Бармак очларына кадәр кайнар төркеме. Шундый рәхәт Айрат Хайруллин. Кайсы җырны сайлыйбыз? Шундый рәхәт. Шундый рәхәт. Яхшы. Э, кара. 2 минут та 57 секунд. Кайсы моментны сайлыйбыз? 37 нче секунд. 37 нче секундта безгә җавап бирә э, Илүсәнең яңа җыры. Уңышлы булырмы? Йә, коточкыч уңышлы булыр. Тыңлыйбыз. Елмай шундый рәхәт бүген хәтта кояшта айныган сәлам бирә шундый усал юлчыларга Ә син баса пипә кебек җырла, әлфия кебек яратган. Иң чакта төш кош уңышлы булачак. Кара, ниндидер авырлыклар булырга мөмкин име? Име, ләкин дә әпипә кебек җырла. Аңлыйсыңмы? Бу бит инде чыннан чын күңелдән юрау тышкыш уңышлы булачак юк мин шуны гына теләп калам менә күп кеше килә монда имә кунакка һәм әйтә минем китабым чыгармы, мин э, яңа роль алырмынмы? Мин әйтәм, чыгар, минем булыр. Ә нигә синнән сорыйсың? Бөтендә аңлашыла. Синең теләгең бар. Ә менә нинди булыр ул уңыш? Бу икенче сорау. Һәм бу чыннан да менә бу җыр уңышның Рәхмәт, уңышы. Ләйлә. Сиңа рәхмәт, Илсә. Шундый рәхәт тапшыру булды минемчә. Тагын көтеп калабыз, чын күңелен әйткәндә, җитми кебек тоела миңа, аралашасы килә тагын да тагын. Ләкин безгә монда инде кул булгыйлар. Тәмамлагыз тизрәк, тәмамлагыз. Рәхмәт сиңа. Рәхмәт сиңа. Кайнатма.